32 mara ri tshi ḓo vhala verse 23 ndo fara bivhili ya tshivenḓa ya tshikhuwa hafha eh ine ndi ḓo i vhala ra dovha ra i ṱalutshedza zwavhuḓi hanefhaḽa nga tshifhele if ḽa mudzimu ḽi ri but if you do not do so

ni ḓo vha no ita tshivhi kana no tshinya phanḓa ha yehova zwino ivhani na vhuṱanzi ha uri tshivhi tshaṋu tshi ḓo ni wana ndi tama amba nga madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi vho inini na vha hone na vho inwi ṱhoho ya mafhungo ane ra khou amba ngayo ndi ya uri tshivhi tshau tshi ḓo u wana kha vha ḓo vhudza muhura vha ri upfhi tshivhi tshau tshi a wana nga ngomu dzikerekeni dzashu nga maḓuvhani a vhona musi musi ri tshi khou rera ipfi ḽa mudzimu vha ḓo wana ho ḓala mafhungo manzhi a ṱhuṱhuwedzo kana a motivation vha ḓo wana ho ḓala mafhungo manzhi a encouragement vha ḓo wana ho ḓala mafhungo manzhi a u ri fhaṱa huṅwe vha ḓo wana ho ḓala na mafhungo a u ri farisa kha kutshilele kwa kha ḽino shango zwa musi ri tshi ṱuwa fhano vha wana zwo vhewa kha shelf zwi si khou ambiwa nga maanḓa kha ri ḓo ramene roṱhe ndi zwithu zwavhuḓi uri ri ambe na zwa fhano shangoni zwa musi ri sa ṱuwa mara zwo khakhea uri ri nga amba nga zwa fhano fhedzi fhedzi ra hangwa mafhungo a u ṱuwa na zwa musi ro no ṱuwa uri hu pfhi bivhili ya mudzimu i ri mini ri ḓo tama uri vhone nga ndo madekwana ri vha humisele murahu ri yo vha ḓivhadza nga fhungo heḽi vha ḓo vhona zwo ri dzikerekeni dzashu kanzhi kanzhi vha ḓo wana hu sa tou reriwa nga ha tshivhi hu tshi tou ita tshi tshi ambiwa nga hatsho tshi tshi khou tou buliwa fhaḽa na fhaḽa mara arali ri tshi vhala ipfi ḽa mudzimu ri ḓo vhona zwa uri tshe tsha ita uri murena jesu kreste vha bve ḽiṱaḓulu vha ḓe fhano fhasi ho vha u si mafhungo a motivation o vha a si mafhungo a encouragement ndi mulandu wa tshivhi musi murana jesu vha tshi ṋekedzela vhutshilo havho vha tshi bva ḽiṱaḓulu vha fhambana na ḽiṱaḓulu zwa miṅwaha ya mahu mararu na miṅwaha miraru na hafu vho ṱuwa ḽiṱaḓulu murena jesu ho vha u si nga mulandu wa uri vha ḓe vha ri funḓedze uri nga ita ri nga ḓi itela hani dzitshelede ri nga ḓi itela hani mulalo ri nga ḓi itela hani vhutshilo vhu si na dzimbilaelo na zwiṅwe zwitshakatshaka o vha a mafhungo a tshila ende arali hu na tshithu tshine nṋe na vhone ri nga si tewe u ḓihangwisa tshone kana u funzana nga hatsho ngauri itsho tshithu tshi na mulingo muhulu ndi tshithu tshine tsha pfi tshivhi zwino ipfi ḽa mudzimu ḽi ri iwe muthu u zwi ḓivhe zwa uri arali wa nga ita tshivhi tshivhi tshe iwe wa tshi ita iwe tshi ḓo wana arali hu na tshithu tshine wa nga tshi ita tsha vha na masiandoitwa ane wa nga si a shavhe wa ponya tshithu tshenetsho tshipfi tshivhi arali hu na tshithu tshine wa nga tshi beba tsha tsha swika vhutshiloni hau wa sa kone nga maanḓa a u fhambana natsho ende tsha ḓo vha tsho wo tshi beba uri tshi vhe na mushumo tshine tsha tewa u ita nahone kha iwe wo tshi bebaho hetsho tshithu tshipfi tshivhi ḓuvha ḽiṅwe u nga vha na lupfumo wa sa lu ulele ḓuvha ḽiṅwe u nga vha na pfunzo ya si u shumele ḓuvha ḽiṅwe u nga wana zwithu zwo u nakela mara wa si ḓiphiṋe ngazwo mara hu kone u vha na tshivhi tshivhi tshone tshi sa ite tshithu

eh, kha kha mishumo ya vhapostola chapter 10 verse 38 iri ndi yesu kristo o ḓo vhonala vhukati hashu a tshimbila a tshi enda a tshi tonda a tshi fhodza vhoṱhe vhe sathana vho vha kandeledza ri vhona vhule na jesu a tshi swika a ita tshithu tshithihi tsha uri mini a tonde vhathu nga u vha itela zwivhuya a dovhe a vha fhodza mara tshivhi tshi tshi bvelela muthuni kana vhathuni tshone tshi tshi swika a tshi tondi tshi to tshinyadza ene pfela mudzimu ḽi ri tshivhi u waniwa nga tsha iwe muṋe tshivhi tshau tshi ḓo u wana ipfi ḽa mudzimu ḽo zwi amba ngo ralo upfi arali wa sa ita ngo ralo tshivhi tshao tshi ḓo wana ho vha u kambiwa na vhanna vha mudzimu hafha vha nnḓu ya gadi na vha muḓu ya ruveni uri vhoini na sa fulufhedzea kha zwe na fulufhedzisa mudzimu u fulufhedzisa mudzimu tshithu wa si ite ndi tshivhi zwino vho mushe vha ri vhone tshivhi tshao tshi ḓo wana ndi tamangano matekwana vhone vha thetshelese kha ḽifhungo

kana tshi itwa nga muswa kana tshi itwa nga mubebi tshivhi ndi tshivhi ende bivhili tshivhi tshi a wana tshihu tshipfi tshivhi tshi a wana zwi amba uri tshivhi wo tshi ita tshi a u vutshela tshivhi musi wo tshi ita tshi a u vutshela tsha u vangela ḽithada muṅwe munna kale nyana hezwo zwithu o ḓo doba kudawana so a tshi doba kudawana uku a vhuya na kwa vha ku vhona ku tshe kuṱukuṱuku ku tshi nga kumangana so ko a tshi a vhuya na ku hayani vhana vha takala vha tshi ku funa vha tshi ku takula vha tshi ku khisa ku tshi vha ṋanzwa ṋanzwa henefhaḽa vha tshi ku vhuya kha mutsinga ku tshi vhumbuluwa mbumbuluwa khavho ku tshi tani ku tshi tani ku tshi takadza nga maanḓa ku kuthu ai kutshi kutshi suvelela kutshi takadza na musi wo ku fara na zwiṋonyana zwiṱukuṱuku une wa tou enga tshanḓa wa vunḓa kutshi takadza nga maanḓa kwa mbo ḓi aluwa kwa mbo ḓi aluwa ha ḓa muṅwe wa muyeni o ḓo dwala a tshi ku vhona uri tshithu uri kha mungano ndi mini tshina imina

holane ku khonani ya hone ri hai ndau i nga si nge gwa phanyani ndau ye rali ya hulela phayani i nga si nge mbwa i ḓo ni vutshelea ni tela khakhathi hola ri hai khona zwi nga si itee hetshi tshithu a tsho ngo vhuya tsha ḓowelana na mi yatsho a tsho ngo ḓowelana na khotsi yatsho hetshi tshithu tshi ḓo vha a domestic animal tshi ḓo vha tshipuka tshifuwo tsha hayani hola ri eya ṱaṱuwa ha ku tawana ku kaluwa hanefhaḽa ku rengeliwa dzibifi dzi tshi vuliwa ku tshi ṋewa ku shelelwa mithotho hanefhaḽa ku tshi ḽa nga kuliminyana kuṱukuṱuku ku tshi ṋanzedzela ku tshi lala ko ḓilala tsini na vhathu ha ita i vha khou ku funa ku kaluwa mara ku tshi khou aluwa zwino thi ri vha vhona arali ṅwana a khou aluwa hayani iwe vhoini ni no dzula nae a ni zwi vhoni ni uri u khou aluwa zwi vhoniwa nga vhaeni a zwone kana kula ku tawana ku khou aluwa u ḽa khonani a dovha a vhuya nga murahu ha tshifhinga tsho imaho ngauri ha u wana kula kuda wa kona wa kuthanga henefho muḓevi kona ta kwa kuthanga koko ku a vhona ndi kwa kunduna ku na mamvele hafha kha- kha- kha mi- kha- kha mitsinga ya hone ku a vhona uri hu khou ḓiwa hafha fhethu u lora e mngano mani hei tshithu etsho tshi khou hula mani ara na maḓuvha tshifhinga tshi takadza badi tshi vho ita hezwi na hezwi na hezwi na hezwi ha vhathada vha khou sea vha tshi vhandana zwanḓa tshi kudawana kudawana kwashu ku a takadza maningi u la ri mara ndi ndawo tshi tshithu mane ndi khou pfa ndi khou kofha u la ri ha kofhe isi i nto ofha ndi uri ndi sokou ḓivha ndawo dza zangeni phakhani khuruka national park na huṅwe huku ndi kwa fhano hayani a ku athu ḽa malofha a ku zwi ḓivhi uri malofha a ḽiwa ku ḓivha ṋama na dzivorosi na zwiṅwe u la wa khonani a ri mane ndi vhona ndo khou vhona unga ndi khwine ni ku ṱuwise ku kuthu kukuye zuu kana huṅwe ndi khou pfa ndi sa ku foni u la ri ha ndi no ofha mani

handiko ndi- ndi- ndi- arali sia ḽa vhathu vho no vha munna a ku tsha vha muṱhannga ndi munna muswa ende nala dzo no bva dzo no takala nga maanḓa na shimba ḽa hone ha u tshi tamba nalo tshi ḽi fara nga fhasi wa ḽi pfa ḽi tshi hwasa uri ya eh, ya zwi a pfala zwori a si u kuḽa kudawana ko ṋanzwa vhathu ha kono vha kutu kune kwa wa posa ṋama hafhala u tsha tsini wa zwondoliwa nga maḓi uri ee xe zwino kono vha kuvhera koko

kana vho vha khou tou tamba kana vho vha khou nyaka u tou ku dzhiela zwa vhukuma havhaḽa muhulwane a vho ngo tsha ri ṱalutshedza ho vho tou vhonala masiandoitwa ho kula ilani ndau ya vha ya fhufhela havhaḽa muhulwane hu kha nyimele yeneyo i sa ṱalutshedzei nga uraho no zwi vhonaho zwavhuḓi kwa mbo ḓi fara nga gulokulo vha pfa unga hu khou tambiwa ku ḓo litshedza kwa mbo ḓi ḽi phamula vha kha ḓiri ndizwo kwa vha ko ṅwata

o vhulawa nga ndau ye ene muṋe a to ilela a ri kwamba tshiṱori tsho vhaliwaho kha bugu ri kwamba mafhungo ya itea kha vha ri ndi vha vhudze khonani yanga na vhoni vhaswa zwa uri tshivhi tshi tshi u tshi kha ḓi tshi ita ifi ḽa mudzimu ni ri sin is a pleasure of a moment hu pfi ndi muḓifho wa tshifhinganyana tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi muḓifho musi tshi kha ḓi itiwa mara bivhili ya mudzimu i ri ndi muḓifho wa tshifhinganyana tshivhi tshawe tshi a wana hola muno waniwa nga tshivhi tshawe tsha u fuwa tsha u fuwa ndau tshithu tshi fanela u dzula ḓakani tshi sa dzuli na vhathu a vhono nga vha ambaho vha mutshivha mara yo no muḽa hu to vhorongo tsha shona ngori o vha si tsheo tshithu nga zwo zwi khou takadza nga maanḓa nahone zwi tshi vhona zwi si na problem mara ya vha hone problem nga maanḓa a ḽiwa nga ndau yawe ngauri tshivhi tshao tshi a wana fumakadzi ya sivha munna u shuma makhuwani vhone vha fhano hayani nga dzedzi dzi ndowelo dzi dzi nzulele dza vhathu vha sa ḓivhi mudzimu a mbo ḓi pfana na vhaṅwe munna hu tshi pfaniwa fhaḽa ha pfaniwa ha tendelaniwa zwo ri zwi ḓo itiwa hu si khou tou ṱahisiwa muṅwe a mafhungoni a mufarekano haya dza vhonala zwithu zwi ḓifhaho uḽa munna wa makhuwana a tshi shuma a tshi posa dzitshelede dzi tshi khou ḽiwa nga muṅwe munna na mufumakadzi wawe nahone zwa vhona zwi zwo ḓifha nahone zwi si nga vhi zwa vhuya zwo wanala thungo dza zwitentsini a zwi songo zwa thungo a zwi zwithu zwa nga ngeno vho fulei ndi zwa nge zwitentsini hangei thungo dza dza u no rediwa dzikhuni ha langaniwa nga hoyo mufumakadzi na hoyo munna wawe zwa uri vha yo ṱangana gai gai gai vha ḓipfetse vha ḓipfadze vha ḓiphiṋe nga vhufarekano havho haningei dzithavhana mufumakadzi a vuwa nga matsheloni a honesa a honesa vhana ri mama vha khou ya khunini vhana khou reḓa khuni a dzhia thambo mufumakadzi a i peta a i peta a vhea hafha kha tshaḓa a kanyela kutshali kwawe a gonya nṱha a thavha tshi o reḓa khuni matsina hu na mafhungo a khuni hu na muthu we a langana naye zwauri vha ite tshivhi kha musi vha ḓiphiṋe mara lwa tshifhinganyana vha tshi swika haningei ḓakani ḽeneḽo ri khou amba nga tshivhi tshi a u wana khonani dzanga hu tshi swikwa haningei ḓakani ḽeneḽo uḽa munna wana uḽa mufumakadzi wana uḽa munna wana u mu lindela zwezwo vha tshi khou ri vha vha ita ha zwenezwo zwine vhone vhaṋe vha ri ndi u ḓiphina nga mufarekano unfortunately zwa vha zwi tshi khou iteliwa fhethu hu si hone zwa ri zwi tshi khou itiwa nga zwisezi zwithu no itiwa nga dzikhakhathi na u ṱavhanya zwa vha zwi khou iteliwa vhathada vha songo sedza vha khou zwi itela gai nṱha mini ngauri ho vha na mahatsinyana vha songo zwi vhona uri henefho ne vha vha hone hu na mulindi muhulwane nga maanḓa zwezwo vha kakakara kakara yaho ya zwezwo zwo nga u ḓiphina nga tshivhi tshavho muṋe wa nnḓu a vha a tshi khou vhuya a si ṋowa ṱhukhu mani vhona i khou vhuya hayani hayo a i khou humbula zwiṅwe i bva hune ya bva hone i tshi swika hayani i wana muḓi wayo wo wo thivhiwa nga vhaṅwe vhathu vhavhili vha re kha zwavho heiḽa ṋa wa tshikafhala i khou mangala nga maanḓa uri izwi zwithu ndi u dzhielwa nnḓu kana ndi mini na nga vha vhavhili i tshi swika a i khou thoma ngaho nga nga dzikhakhathi i khou to imisa ṱhoho i khou mangala uri hu pfhi ndi mini zwi aya ane vhewe na vhakhao a itelwa fha nṱha nnḓu yangana havha vhavhili vha bisi lune a vha na tshifhinga na u sedza uri vhaṋe vha muḓivho vhuya ngauri tshivhindi tshivhindi tshi muḓifho wa tshifhinganyana havha vhavhili vha khou pfa vha kha muḓifho mara ṋowa ya vha yo vhuya hayani i tshi wana zwa uri yo imisa ṱhoho a i khou dzhielwa nṱha ya ri izwo ndi a ḓiḓivha zwa uri ndo vhuya nahone ndi khou tou levheliwa ndi khou tou levheliwa zwi khou itelwa muḓini wanga ya imisa ṱhoho havha vhavhili a vha i vhoni ya posa ṱhoho nga maanḓa ayo oṱhe nga hafha kha lurumbu lwa havha vha mufumakadzi havhaḽa vha tshi ṱavha mukosi vha tshi ri ndi o luṅwa hu tshi sedziwa nga vhuvhili avho vha tshi e vha wana ṋowa khulwane nga maanḓa yo no luma vha vha mufumakadzi vha munna vha ri zwisiwa zwi vhonwa dzhenisa mulenzhe muthihi muṅwe vho u fhedza mulenzhe vho no vha kule vha tshi khou ambara banda ri tshamba vho i vhofha vho no vha kule vhukuma havhaḽa vha munna vha khou gidima vha shavhisa havho vhutshilo mufumakadzi a sala a tshi khou bidigama a tshi khou lila a tshi khou lila hana mufhumudzi vhaḽa munna vha khou khou gidima nga maanḓa vho tshuwa vha ri khamusi na vhone i khou vha telela mfumakadzi wa khuvha vha bidigama vha bidigama vha bidigama vhuṱungu vhu khou gidima vhu khou gidima swika mbiluni zwa mbo ḓi thoyoyo vhala mufumakadzi vha mbo ḓi na vha milenzhe mani vhoyi na vha milenzhe ri khou amba uri vha fa vhukuma ola munna a ḓihumela swika zwitentsini a ḓifhumulela ḓuvha ḽa kovhela u tshi kovhela vhana wo vhana vhana vhaṱuku vhana zwana zwa thoma ima nga zwidi zwivhili zwi khou lila kuṱukukulela kuna nḓala kukomana na kunu ku khou lila u dziri mawai vha sa vhuyi zwino havha vha hafha next door vha khou zwi vhona uri zwana zwa hafha muḓini zwi khou lila bebe umi a vheo vhagai zwari vho ya khunini vho ya khunini zwino vha sa vhuyi vha ri a vha khou vhuya vhala vha isa phanḓa zwa muḓini wavho vha khou ḓi ḓivha uri havhala vha fanela vha khou tou lenga vha khou lemelwa nga dzanda ḽa khuni havhaḽa vhana vhathu vha tshi vhona ḽi khou swifhala muḓini hu si na fungiwe luvhone vha hura vha thoma ya hayani vha swika vha dzhia zwiḽa zwana vha ri ḓani ni vhe ni nga ngee tshivhi tshau tshi a wana havhaḽa vhana vha lala muḓini wa next door nga matsheloni zwa thoma vha na fhungo ḽa uri havhaḽa mufumakadzi a vho ngo vhuya vhaḽa mufumakadzi vha ṱuwa vha ḓivhisa vha siviki uri hei hu na vhana miḓini wanga vhavhili mi a hone a vho ngo vhuya mulovho pfhi vhevhe vho ṱuwa vha tshi a khonini muṅwe a ri na nṋe ndo vha vhona muḓi wa bva wo yo ṱoḓa vhala mufumakadzi hono zwi wana musanda na zwoṱhe civic na vhaṅwe vha bva vha khou ṱoḓa vhala mufumakadzi vha si vha wane ba na hola munna hone ha hezwi vhathu vha khou vha ṱoḓela thungo ine a vha ho hone na hola munna ḓipumulela ngori arali ri vha a vha ho ngeno vha gai u zwi ḓivhisana hola mufumakadzi a ṱoḓiwa ḓuvha ḽo thoma ḓuvha ḽa vhuvhili ha wa motsharini zwi amba uri u khou sina nga maanḓa ngauri tshivhi tshau tshi a wana nga ḓuvha ḽa vhunṋa houḽa mufumakadzi o no sinia vhukuma o no kukumuwa vhukuma ngauri na ḓuvha ḽi khou fhisa ha vha u tshi khou ṱoḓiwa u khou yela thungo iḽani no no ḽa muno ḓivha vhukati ha vhathu u khou ḓilidza thangwa na vhaṅwe uri hai a wanda uri vha nga vho ya kale ha vuwa phongo uri vha nga vha vho viwa zwo itahani tahani vhathu vha tshi swika vha tshi khakhaka nga tshitumbu ḽa muṋa ḓi mangadza zwa vhaṅwe ngauri tshivhi tshau tshi a wana mfumakadzi a fela kha zwithu zwi ofhisaho a fela zwanḓani zwa sathane a fela zwanḓani zwine wa tshi bva hone u to ṱuwa wa ya dziheleni twi u songo vhuya wa khona nḓilani nga mulandu wa uri tshivhi a si khonani ya muthu sedzana u vha hone yunivesithi hangei ndi zwifhinga zwa kale nyana zwifhinga zwa kale lani muthu a tshi ḓihwala yunivesithi kana tshikoloni zwa kombetshedza uri a thathiwe kana a ṱuwisiwa ye hayani homusana o vha a khou ita digiri yawe ya bsc vhoini vho dzhena tshikoloni o ḓivha uri bsc a si digiri no dalelwa nga vhana vhaṱuku ndi digiri ine ya ita zwa dzi science na dzi metse vhathu vhanzhi vha i shavha zwino o sheshia vha tshi khou funa yone uri a bve a ḽisheshe ḽa vhugwena o ṱuwa hafhanoni venḓa a sheshia ḓivha mudzimu a sheshia wo ḓifara a sheshia a sa itisa vhatukana a tshi swika yunivesithi ṅwaha wo thoma wa vhuvhili wa vhuraru a khou phasela ngeni kule nga wa vhuṋa ha ḓa muhumbulo wori zwo ndi to fhedza yunivesithi ndi songo wana muthuna zwi ḓo pfhi ndo ndo ya yunivesithi itano u to ṱoḓa yone pfunzo fhedzi thundu wo ṱuwa wana mukala wawe

ri khou amba nga zwori tshivhi tshao tshi ḓo wana lolo ḽa u sisesea nṋe ndi ṱoḓa muthu ane ha nga mbudziswa mafhungo a uri u ṱoḓa zwa vhudzekano ḽa ḽithanga ḽa ri na nṋe ndi khou ṱoḓa muthu ono ngone ro wanana manini na nṋe thi nyagi sesi o no funa zwa vhudzekano ha ola sesi na ola muthanga vhathu ho wa sesi a thoma tshi nga wa zwi ofhanyana mara tshi vhona ḽiphanga ḽi sa ambi zwine vhaṅwe vha khou amba na zwine vhaṅwe vha khou ita vha thoma u sendelelana tsini vha sendelelana tsini vha ḓowelana vha ḓo naho ḽa zwesi a vhofholowa ri ndo wana muthu ane a mpfuna a sa tou funa zwa vhudzekani u tou funa nṋe vha ḓowelana vha ḓowelana vha ḓowelana zwi tshiya phanḓa ḽa ḽiphanga ḽa ri mara mungana ḓo tou mbudza zwo ri tshine tsha nga sumbedza wa mpfuna ndi mini u ḽa ri wa zwi ḓivha zwo ndi a u funa zwivhe zwa sumbedza iwe tou vha na vhuṱanzi uri ndi a u funa vha ri ai mara u funa na tshiṅwevho tshine wa nga ḓi mpfutisa tsho sumbedza ri lufuno lwone lwo goḓombela lwo koḓeliwa ngo ḽa sesela ḓivhiso ni khou tou zwi ambisa ni ngo ndi kale ri khou funana ndi khou zwi sumbedza ndi a ni funa ha zwa mbo ḓi ambiwa zwa mbo matsina zwi khou ala haningei zwi tshi haningei u ḽa sese o vhono vhofholowa a tshi vho kona u vha na tshifhinga na nga madekwana na hoi buṱi ngauri ha o vha a sambi sa mutshekani a vha ono mu ḓowela lune ha tsha muhofhani mara ḽa swika tshifhinga tsha uri ho muṱanga mbo ḓi zwi amba a tshi zwi amba vha mbo ḓi tshena kha fhungo ḽa zwa vhudzekani vhaswa ha dzheniwa kha fhungo ḽa zwa vhudzekani zwi tshi dzheniwa khazwo zwa pfala zwi zwithu zwine iṱahi wa vhuya wa zwi ita luthihi wo vhidza lwa vhuvhili na lwa luraru na lwa vhuṋa na lwa vhuṱanu zwi tshiya zwi tshiya ho sesi a tshi ri phaphara a wana zwo ri ene o ḓihwala a tshi wana o ḓihwala handi tshe ndi kwamba ndi zwifhinga zwa kale a wana zwori zwa vha yunivesithi hafha vha ḓo zwi vhona ende arali vha zwi vhona ndi hone o thathiwa hone shango ḽi ḓo ri mini mma vha ḓo ri mini ndi hezwi a tshi vhidza dzi tshomi dzawe a tshi vhudza vhangana vhawe vhangana vhawe ri zwi ni khwini no tsukisa maḓi a huna na tshithu avha fhedzi ri ḓo ni thusa a ni nga vhena ndo ḓa ni khou thathiwa tshikoloni nga zwithu zwi si na mushumo ḓo ni thusa riṋe ni ḓo ni thusa nga mini vha ri ri to bvisa hetshi tshithu ngo rabela sa tshi bvisa itshi tshithu tshaṋu i zwi amba zwo ni ḓo thathiwa vha tshikoloni zwo ri ḓo ni thusa ra bvisa u kukwana ini na fhedza dzipfunzo dzaṋu na tshata na muthannga waṋu tshivhi tshau tshi a u wana ma hola sefi a tendela na vhangana vhawe haiwa vhaṅwe mukegula swika a dzhiwa zwithu zwa hone zwa swika zwa nwiwa zwa nwiwa enefhala o vhudziwa zwo ri a lindele nga murahu tshifhinga tshingafhani zwi ḓo mbo ḓi ri khuthu i ṱa ya isa phanḓa na tshikolo hezwi hezwi nyimele tshe yo ralo houḽa sesi o no nwa zwithu zwa hone a khou lindela tshifhinga tshe tsha ambiwa tsha fhira nga maanḓa mara ṅwana sa bve nga maanḓa hezwiḽani zwithu matsina zwo shuma zwe zwa itea ndi zwa uri ṅwana o tou fa mara ho ngo bva sala zwi khou amba uri hola sesi ndi ḽivhiḓa ḽi tshimbila a tshi khou tamba ḽivhiḓa ḽi khou tamba a tshi khou ḽa ḽivhiḓa ḽi khou ḽa a khou tamba maṋo ḽivhiḓa ḽi khou tamba maṋo ngauri hu na muthu o fonga ngomu hawe zwino na ene hana vhuṱanzi ngauri ndi tende zwithu zwo thoma hana vhuṱanzi uri ho itea mini khaye hana vhuṱanzi uri ṅwana u khou tshila kana mini u khou mangela zilo zwe vha ḽa mukegulu vha amba why zwi sa itei na zwino ho no vha na problem ngori hafha fhasi wa vhavhanyana maḓuvha haya zwo no vha na maḓuvha mangana mangana mangana nga a vhuya hayani tshi vhuya hayani sathana ḽani a vha vhudziwe vhabebi uri wo ita mini soko ri thi ḓivhi hu khou sokou vhavha hafha fhethu nangu a tshi vhuya phaḽa mma vha ri ndi mini u tou tsukisa na maḓi ṅwana ngana u tou fhomolowa why a rine thi ḓivhi ni ao vhariṋe ndi a ḓivha ndi vhaloi zelase hu khou vhoniwa ni khou fhedza tshikolo ṅwananga zwino maḓitho ni lowa uri ni songo fhedza a ḓo tou luga maḓitho a ni nga vhi na fa ṅwananga ha madzoi afhano uḽa ne no khou lilelela zwavhuḓi henefhaḽa tshi lilelela uri madzoi a khou mulowa mara mukegulu vha vhona zwa uri kha tou muisa sibadela vha tshimbila sibadela vha tshi swika nge vha tshi mu testa mari vhathu vha vhono hange sibadela vha hai ni ṅwana temperature ni nṱha nṱhama na dzi high blood mulandu ndi mini na a ri na tiḓi kusidzana koko ko tou tshatshalala zwavhuḓi ni vha a ri na tiḓi ha madokotela vhe khona nyimele ya so i ni khou ri ofisa vha ri yone vha adimita vha mu adimita ola sesi vho no mu adimita fhaḽa vha tshekana vha tshekana vha tshekana habe ene o sokou amba zwa thungo uri hafha u khou sokou vhavha ha ambi zwo ri ho itea mini ende zwi amba zwo ri mini angeni phanḓa angeni fhasi uḽa o lovha ho u khou sina a tshiya zwino khou dina u khou sinela muthuni afho hune a khou sinela hone nahone u khou thoma u sinavho nga hone huṋevo ngauri tshivhi tshau tshi ḓo wana adzula maḓuvhanyana hafhaḽa u mmbeteni dzi khou vhuya zwithu zwo vhilingana tshoṱhe dzi temperature dzi nṱha madokotela vha khou mangala mara what's wrong with this young girl vhabebi vha tshi tou vhona ri ḽiḓela na vhili vha nḓele na maipsamo vhaḓele na cream soda ndi uri fanta ti tsha inyaga vha ḓa na zwithu ku khabinete kwa zwibadela kwanga ku kefi mani vhoini mara a sa khou ḽa ni mbiluni yawe u ya zwi ḓivha uri hu na tshiṅwe tshithu tsho tshinyalaho sathana ḽa ri a zwi ambiwi a zwi vhudziwi vhathu ha ri nyimele yo no vhifha tshoṱhe ḽiṅwe ḓuvha nga matsheloni muṱammana baba vha ḓa vha tshi sedza vha ri ṋamusi ni vhonala ni khwine mani vha vhudzisana na ndi a vha vhone vha ri a ri ṋamusi a ṋamusi o tsha nane ri nale ndi pfa ndi khwine vha ra ri a livhuwa madzo yo shona no fhola ṅwana washu ndo fhola ndo bva hafha na humela tshikolo no fhedzisa ha mabito o lwa ḓo shona hezwi vha tshi tou bva a pfa pheini ye ene muṋe a ḓivhudza uri heyi ndi ya lufu a ṱavha mukosi musidzana a ri vhonese manese vha ṱuwa tshigidi vha zwifa ho mukosi a si wavha a si hoyu wo ṱoḓa bodo kana zwiṅwe hoyo ndi mukosi wa khakhathi vha tshi swika vha tshimbe vha wana hei ṅwana u sisi mabiko o lala mbeteni a si khou tshima iwe mulandu ndi mini na ari kha vha ndi vha vhudze ri vhudzeni matsina una mini amba ṱalutshedza tshitori tshe nda ni vhudza ndoni university tea 1 2 3 4 5 6 7 9 10 bandese vha ri zwino ni sa ambi tshe na swika vha vhidzelela dokotela dokotela tshi swika vho dokotela matsina hoyu ṅwana o vha khou ita abortion yo tou feila kotikotela vha tshi malowe zwiambori zwo vhifha vha tshi tambedza nṱha mbete vha fhedzi ḽa vha khou gidimela theatre a nḓilani iyo ya theatre muvhanyani uyo operatiwa a mbo ḓi lovha nga maanḓa ni khou zwi pfha vhoini tshivhi tshau tshi ita mini tsha wana houḽa musidzana o sia pfunzo yawe ya digrii ya bsc i songo tsha fhela nga mulandu wa tshivhi tshe ene a tshi ita a tshi khou pfha zwi tshi khou ḓivhalea zwi tshi khou ḓivhalea heḽi ya dukana ḽo zwi itaho haaḽa sanga ḽa ndi khou fhedzisa tshikolo nga maanḓa na zwino ndi khou amba ḽi nga vha ḽo no vha dokotela kana zwiṅwe zwithu zwa vhugwena ha ene ṱuwa ndi vha amba ngori ndi zwo itaho maḓuvhanyana a kale nyana possibly ndi marambo fhedzi ofa a songo vhu vhona vhufumakadzi ofa a songo vhu thetshelela vhumme ofa a songo thetshelela u vha an asset of the community nga mulandu wa tshivhi tsho ita musidzana vhaswa tshivhi a tshi badeli vhananga arali hu na tshithu tshine tsha nga kona u ni kukuna tsha ni fhedza ri khou ni vhona ṅwananga ndi tshithu tsho no pfi tshivhi arali hu na tshithu tshine wo tshi u tshi tshila natsho tshi nga u ṱahadza tsha tou kukuna ri khou zwi vhona ri sa koni u thusa ndi tshivhi tshau sin is a cruel master Tshivhi ndi vhasa wa khakhathi nga maanḓa ra tsho no dzhia ndango. Futhi zwine tsha khou ita a tshi thivheliwi nga muthu, a tshi thivheliwi nga dokotela, a tshi thivheliwi nga specialist. arali vhone ni nga sedza ni ḓo vhona vhenevho vha no pfi vhevhevhe ndi dzi celebrate dza hone arali dzi si na mudzimu a dzi lalami a si zwone vhenevho vho no pfi ndi vha nṱha ndi vho makone vha zwiminimini ndi vhone dzichampioni dza mini arali a si na jesu ndi ani betshela a nga si lalame ngori zwivhi zwine vhathu vha ita vha na maimo a zwivhi zwa vha vhona ro xelelwa nga vho- nga vhathu vha re na dzitalenti dzi mmangadzaho ro xelelwa nga vhorapolotiki vha magwena ro xelelwa nga vhasidzana vhavhuḓi na vhaṱhanga vhavhuḓi na vhanna vhavhuḓi vho vhulawa nga zwivhi zwa vho vhone vhaṋe a si tshivhi tsha muṅwe tshine tsha vhulaiwe iwe vhulawa nga tshau tshivhi tsha mufumakadzi wanga tshi nga si ḓe kha nṋe tshivhi tsha ṅwana a tshi kha mubebi tsha mubebi a tshi kha ṅwana most of the time ri khou amba nga zwo tshivhi tsha iwe muṋe wau tshi tou wana ri na vhathu vha vhabebi vhane na musi ri tshi vha vhona vha ri ṱungufhadza ri a vha ṱungufalela a ri ḓivhi uri ndi ngani vha kha nyimele heiḽa vhaṅwe vha hone vho tou waniwa nga zwivhi zwavho wa vhona tshivhi u nga tshi ita fhano flayfontain wa shavhela bethala hangei kana wa shavhela cape town zwi mangadzaho tshivhi tshau tshi ḓo u tevhela cape town ri ḓo pfa yo ṱangana ni ngei fhasi ngori tshivhi tshau tshi a u ḓivha iwe muṋe watsho eno nga si tshitshavhe kana wa shavhela zambia kana wa shavhela england tshi ḓo u tevhela a thi ḓivhi tshi u ḓivhisana une wa ḓo vha wo shavhela hone boy mara tshi ḓo u wana a hu na vhudzumbamo hune tshivhi tsha nga shavheliwa hone kana wa tshi ita mushumoni kana wa tshi ita tshikoloni kana wa tshi ita henefha kha community tshivhi tshau tshi ḓo wanama naho wa tshi ita vhathu vha sa zwi ḓivhi naho wa zwi ita vhathu vha sa zwi vhone naho wa tshi itisa hani but the fact is wa vhuya wa beba tshivhi tsha ri kikinini iwe u ḓivhe zwo ri ndo ndo wana tsho nḽa ṱhoho tshivhi tshau tshi a u wana Ma- ava mava wowai vasina n'wana Ra- ra- ra vhudzisa ngori vhaswa ri na dzimbudziso nnzhi ri ava mava sina n'wana thino ri tshi vho pfa tshiṱori no vho ri vha tshesesi vha vha vha- vha pfana na muṅwe buḓi zwenezwi vhono vha tsini no vhingana vha si tsha lindela mbingano vha si linga vha tshi si linga ha mbo ḓi ya mbo mbo ḓi musi wo asesi ha mbo ḓi ḓihwala tshi ḓihwala ha vha uri mutshato dzikhatata dzo no bva zwa uri vha khou tshata lini lini hezwo zwi tshi bvisiwa dzikhatata kha ḓivha na miṅwedzi zwa zwa vhona uri nga ḓuvha ḽa mutshato vhakegulu na vhasadzi vhahulwane vha tou zwi vhona uri ho sesi musi o no vha one and half ha tsha vha wani one and half zwi amba uri ndi mutshato wa two and half zwino uri hafu i si vhonale kha ito bvisiwa a tshate a na figa o nakelela a kha lushira ṅwana wa vhonakudze

mara tshivhi tshau tshi a wana mani hezwi munyanya wo naka wo fhela tshivhi na tshone tsha vha tshi tshi khou hulela zwino happy ṅwana ṅwana ṅwana do ṅwana ṅwana ṅwana ṅwana do kana mini kana mini do a ṱoḓiwa ṅwana maṱotsuka ṅwana o no vha wa ndeme a si tsha vha tshikhathisi sa mulovha a ṱoḓiwa o ṱoḓiwa zwa ri tso hezwi nṋe ri khou zwi pfa ri vhaswa ra a songo vha vhona vho rala ndabe ri khou vha ḓivha vhona wa muthu muhulwane a nthingi vhono vha na vho fifties kana towards vho six a thi ḓivhi nṋe ri tshi vha ḓivha hai khonani dzanga avho muthu vha vha to ṱuwa shangoni ili ṱhamu ili arali o mamiwa vho to ḓimama vhone vhaṋe alo a vho ngo ṱangwa nga muthu ngauri tshivhi tshau tshi a wana zwe vha zwi itela tshiphirini nṋe ri sa zwiḓivhi nṋe ra ḓa ra zwi ḓivha ro no vhavha ri vhaṱuku badi ra zwi ḓivha uri havhalani a vha na ṅwana ngori vha tshe sesi vho ita abortion dzi dza zwiṱangani zwa zwitentsini zwa vhakegulu vho silinga zwino zwa mbo ḓi tshinyekanya na mbumbelo ya hone muṅwe tekanyela ngei kule mutshato wa naka badi u naka mutshato a zwi ambi vhumatshelo u naka tshivhi tsha u tsha u wana havhaḽa muthu vho fa vha tshi dzula kha nnḓu khulu vha vhoṱhe vha kha ḽiḓo ḽihulu vha na profesheni yavho thi nga mbi ya mini vha vha vha vha tshi vhonela vha mufumakadzi wa ḽigweṋa mara no dzula eḓe na havhaḽa munna vha mbo ḓi vha shavha houḽa wa munna mbo ḓi shavha aya dzena a dzena na muṅwe ha bebiwa vhana nga haningei next door kha muṅwe muḓi zwa tshena nga haningei havhaḽa vho vhuya vha ṱuṱuwa shangoni vha vhoṱhe vawaniwa nga tshivi tshavho ngauri tshivi tshau tsha wana na wa tshi ita vho dzumba mara sa zwi ḓivhe tshi tshi u ḽa ri ḓo zwi ḓivha ngori ḓo zwi vhona tshi tshi u khakhela ri ḓo zwi vhona tshivi tshau tsha wana na vhathu vhane vha vha dzi dzhele vha waniwa nga zwivhi zwavho na vhathu vha re zwibadela vhaṅwe vha hone vha hanengei nga mulandu wa zwivhi zwavho vhone vhaṅwe a ri kho ri muṅwe na muṅwe a re dzhele ndi tshivhi tshawe a ri kho ri muṅwe na muṅwe a re dzibadela ndi zwivhi mara hu na vhaṅwe vho iswaho nga zwivhi ane angei dziṅwe dzi nyimela dzi sa ḓo shanduka holu luimbo ndi lwavhuḓi na nṋe ndi a lufuna ri a luimba kereke lu nyimele yanga i nga dzuli yo rali dziṅwe dzi ḓo dzula dzo ralo mungana kha mulandu arali yo arali heyo nyimele yo pfikiwa nga tshivhi tshewe wa tshi ita ndi a u vhudza u nga imba wo ipa to imba wo isa na milenzhe nṱha ṱhoho yo ya fhasi u tshi ḓo vha u tshi ri e u ḓo wana nyimele i tshe yo rala arali nyimele ye ya tou sikwa nga sathane jehova vha i shandukisa mara arali nyimele ye wa i sika i ḓo dzula yo ralo mga tshivhi tshau tshi a wana nṋe ndo ḓo ni vhudza khonani dzanga uri songo tamba na tshivhi ndo ḓo ni vhudza khonani dzanga zwo ri a u tambiwe na zwivhi vhananga nṋe ndo ḓo ni eletshedza uri a u tambiwe na zwivhi tshivhi a si mungana wa muthu ola sesi o dzula ngafhaḽa ndi ṅwana wanga wa vhuraru sesi ndi naye a yunivesithi vetse yangei uri ḽiṅwe ḓuvha vho mangala muṅwe sese kha henefho bloko ne vha vha tshi dzula khayo vha mangala muṋango wawe u sa vuliwi u sa vulei um vho vhono zwi vhona uri u dzula na muṅwe muṱhannga ini vhabebi arali ni sa zwiḓivhi ngei yunivesithi vhana vha nga tsha swili a musidzana u a dzula na mutukana tovha munna na musadzi vha si tsha tou ṱangana vha tshi vho tou dzula vhoini ni ngenani ni sa zwiḓivhi a tou dzula rumuni na mutukana hu tshi vha munna na musadzi wa vhukuma zwino onoyo sese vhono vha na mutukana wawe ane a vha munna wawe vha tshi dzula vhoṱhe zwino ngori tshivhi tsheo tshi a u wana hai vha khou dzula vha khou dzula vha khou silinga vha khou itani zwa vhudzekani vhathada vha khou pfa vha khou ḓiphina a ringe a vhaṅwe vhana vha no khou borea vha masingeli rine ita ri khou namba ra ḓiphina thoma hanefha tshikolo namba ra ḓiphina khathihi vha dzula rumuni yavho vha na bathrumu yavho vha dinwa ngani na mbete wavho vha dinwa ngani vha tshi dzhena vha vala votha ḽi na fastere musi hai mara ḽiṅwe ḓuvha u ri ra mangala vothi ḽa vha ḽa vhathu ḽi sa vulei ra dovha ra mangala ḽi sa vulei ra tshikolo vha ya dzi lecturani vha tshi ndi tshi kilasini vha tshi vha vhona vothi a ḽo ngo vulea ha vha thoma vha na concern uri avha vha sa vulii nga murahu tshifhinga na vhone vhono zwo no vha ḓala uri why avha vha sa vuli avha vha vha vhudza vhahulwane vha vha block ene uri hafha iḽa ruma ya to vulea vhahulwane vha ruma swika vha tshi khokonya vha tshi khokonya vha wana hu si na phindulo vha vha vhidzana vha vhidzana vha ri hei hafha fhethu a vha vhana vha no dzula ngafha a vha khou fhindula ni ende vha tshi ye nga buli ḽa kii vha i vhona kii uri hu na kii nga ngomu hafha vha tshi nyanga u dzhenisa ya vha i dzheni ngauri nga ngomu hu na kii ngange ri khou amba nga zwo tshivhi tsha u tshi a wana ha vha vha vha vha dzhia vho ḽiga ḽo ri to kwasha vothi vha dzhia matsimbi na zwiṅwe vha kwasha vothi eliyani hezwi vha tshi ḽi kwasha vha tshi eva wani tshino thini ya vhona kuri zwirumu zwa hostele ndi zwiṱuku zwa zwa vhana vha tshikolo mbete wo ḓi wo wo dzula wo rali wo ḓi ḓelani ngeno muṋangoni zwino vha tshi swika vha wana uri hoyu muthu a re afha mbeteni o khurumela musi ende u vhonala na muthu vha khou mangala wa sa a sa a sa respond vha tshi mu vhidza nga dzina ha fhinduli vha tshi mu vhidza nga dzina ha fhinduli vhathu vha sendela ni a zwi ḓivha zwa uri vha tshi sendela tsini vha thoma ngo fara milenzhe ara vha khou ḓa nga milenzhe vha fara milenzhe mukene mukene vha wana hu na phindulo vha fhira milenzhe zwino vha ya ṱhohoni yo vhona vha tshi swika vha tshi e hai vha wana ita yo soko rali o rutshulusa maṱo mara o lovha nga maanḓa vha tshi tsheka vha wana uri muthu musi o lovha vha tshi ṱavha mikose fhaḽa vha tshi vha wanouḽa ṅwana wa musidzana vha lovha nga maanḓa tshino vha khou mangela uri anga vho vhulawa nga mini vha tshi emaṱo vha wana uri vothi eliani ḽo dzhena bathroom vha tshi vha wana ḽo khiwa na ḽone vha tshi ḽi kwasha vha tshi dzhena nga ngomu vhona mutukana o ḓinembeledza nga maanḓa o lovha nga maanḓa na ene ene fhala matsina hoyu mutukana zwi a ita o vhona uri o vhula musidzana wawe pfi vhevhevhe u vho funa muṅwe ho no vha na muṅwe ni vho seisana naye u nyita tshidalela tshawe no nla mini mini mini izwo ndi a muvhulaya tshitukana tshone tsho no muvhulaya na tshone tsha pfa tsho tshuwa ngori u mutshe muṱuku wa ita zwiṅwe zwivhiwa pfa u khou zwi ofha zwe wa ita a u mutukana vhono ndi nga si kone u lavhelesa ri na ḽifhasi ndi to ṋa nda fa nda fhambana nazwo nahona mutukana a ḓivhulaya iḓa ni mbudza vhabebi ni khou rumela dzitshelede ni khou ri ṅwana o tshikoloni mama dzina ṅwana o zwivhini kha vha mbudze vha tshi vhidziwa tshikoloni mmawe zwo ri vha nga pfha mini vha tshi rula mini a pfi khavhaḓe vha ri ho tea mini a pfi khavhaḓe phano ri vha ye graduation vhavha vha tshi swika hanenge vha vhidzela ofisini dza vhalwana pfi a ri khou ḓo vha ḓivha zwo ri no ro ḓi wana ṅwana wo vholova vha tshi hwala zwanḓa nṱha ṱho mukegulu vha tshi ṱavha mukosi a pfi a vha songo ṱavha mukosi kha ḓari vha sumbedze tshitumbu tsha hone vha tshee vha wana ende ndi ende ende o lovha nga maanḓa o vhulawa nga mutukano vha tshi vhusa vhulawa vha vhulawa nga hoyu mutukanoi vha tshee vha wana noula mutukano o fa nga maanḓa idzani mmbudza uri mbilu dzo kwasheaho swika ngafhi musi vha tshi hwalana na tshitumbu vha tshi vhuya hayani vha songo hwala certificate ye vha i badelela u ḽa vhowa mutukana vha hawe vha tshi vhidziwa vha tshi pfhi kha vha ḓe ngeno vha tshi swika vha tshi vhudziwa ṅwana wavho o vhulaha muthu iḓani mmbudza uri vhabebi vho bva mini khonani dzanga ndi kho ḓo ni ḓivhadza uri tshivhi tshao tshi a wana hava vana vho waniwa nga tshivhi tshavho tsha vha ḽa ṱhoho vha yunivesithi houḽa ndi ṱhanzi houḽa o to zwi vhona a koma zwi tshiṱori tshe ra vhala kha newspaper ngauri tshivhi tshau tshi a wana ndo vha ndo no bula khonani dzanga zwa uri tshivhi a sina ndavho tshi khou itwa nga nnyi kana tshi itiwa nga nṋe wa mufunzi arali nda ita tshivhi ni ḓo vhona tshi tshi ngwana tshivhi a tshi na ndavhani tshivhi a tshi na ndavha na vhuimo hao arali wa tshi ita tshi a u wana ende tshi a shonisa u ḓo wana mafhungo ane wo tshieta a songo a songo ḓivha a songo publiciziwa mara zwino ḓo itwa nga tshivhi zwi ḓo bva kha newspaper ḓuvha ḽiṅwe na kha tv ngauri tshivhi tshau tsha wana itani minzhi a hu na dakalo dakalo ḽo ḽiwa nga zwivhi zwine munna na musadzi vha ita kana vha itelana kana vha itana vha wana tshivhi tsho ḽa dakalo muṱani tshivhi tsho ḽa mulalo muṱani tshiḽi tsho tsho ḽa u funana muṱani tshiḽi tshiḽi tshivhi tsho ḽa good relationship nga ngomu muṱani wa wana munna na musadzi vha tshi tou konḓelelana dzi tshi khou vhuya ngo nga mulandu wa tshivhi tshi no khou itwa pha muḓini vha wana vhege tshi tou dala sa ambisana mulomo u hone nyambedzano yo ḽiwa nga tshivhi munna tshi teledzo ya hayani fumakadzi ya tshi vhona zwo ḽokovhela nane u a teledza uri vhala muthu vha vhuya wa wana vhathu vha munna na musadzi vha tshi amba na vhana fhedzi nga tshavho vha sa ambi ngauri tshivhi tshau tshi a wana a mufumakadzi ḽi tshi kovhela u tshi vhona munna wawe u ṱuwa yo lala a si na khofhe no no lala o ralo na dzhesi yawe na tshikete tshawe na zwienda zwawe na nzulele yavhuḓi yaka yo ṋiwa nga tshini tshikalala sedza luvhono ṅwana wa vhathu ya wa munna na ene a sala dzula yone ngei sitting room ya hone a khou vhala newspaper sa ipfhi ngori mbilu yawe yeyo kha newspaper i kama i kha uri mara ho bvelela mini afha hayani na ho bvelela mbuyelo dza zwivhi ni konka bwino chivi ha na wa chitokosea na wa chita zvinga zvikodya mbitela you're going to pay a price u ḓo badela mutengo iyi kha vha mbudze uri muḓifho wa hone u gai no dzula muḓini ni munna na mufumakadzi ni- no thoma zwavhuḓi nga maanḓa na vhana vha hone mara vhoni ni sa ḓiphini nga mbingano yeneyo tshivhi tshi a kona u ḽa lufuno muḓini tshi a ḽa mulalo muḓini tshi a ḽa good relationship muḓini tshi a ḽa nyimele ya vhuḓi muṱani tshivhi wa wana zwi tshi khou konḓa zwi tshi khou lemela munna u ḓo dzedza khole u ḓo sala tsho lala nga mabautu nahone a tshi ḓa vhono tou ṋangavhedza u ndi goya ḽi khou shavha ita phosho a tshi dzhena kamarani yawe a khou ofha na vothi a tshi ḽifhala u tou ḽifhala slowly a tshi dzhia u khou shavha uri kotshe uri khamusi ono ḓo karuwa a tshi dzhena mbeteni wawe vhono fhongo khou tswa u ṱoto mana ro dzhenisa muṱana magona a sala nnḓa mani vhona musi tshivhi tsho dzhena muṱani kha ri ḓo ri ameni roṱhe kha ri ḓo ri ameni roṱhe ri khou ri tshivhi tshau tshi a wana ee vha wana vhuria ho rali muṱani munna na mufumakadzi vha khou shengela nngwa phivhiliri vha vhavhili ndi khwine vha dudedzana hafha muṱani hu si no no dudedza muṅwe dzi tshi khou vhuya muṅwe na muṅwe anga dzaho ende vhathu vha tshi eḓela vha tshi swika vhuṱanzi uri a hu no kwamana ni muṅwe eḓela mugumoni wa mbete muṅwe eḓela luvhondoni hafha vhukati u eḓela sathane na zwone sathane u eḓela vhukati ha mbete a khou ḓiphina nga maanḓa munna na musadzi vha tshi khou shengela mulandu hafha fhethu ho dzhena tshivhi khamusi ho dzhena tshivhi vhamufumakadzi vha khou ḓi vha khou ita dzinyambo dza zwa shango mara vha mutendi vha litsha matshele a tshitendi khamusi ndi wa munna o fara dzinyambedzano dza maduna ane a shanga sa ḓivhi mudzimu u tenda khazwo ha tendi khazwo mudzimu a ri u itele mufumakadzi wawo tshivhi tshi ḓo wana i ḓo wana tshivhi

kana u mu ṱuku tshi ḓo wana iwe kana u mubebi tshi ḓo wana tshine zwa mbora nga tshivhi ndi tsha uri u nga tshi ita u muṱuku tsha u vutshela wo rovha vhuhadzi u nga tshi ita ṋaṅwaha tsha u litsha tshivhi for ten fifteen years no hangwa wo no hangwa na muḓifho hone uḽa we wa vha u pfa fifteen years ago wo no ṱuwa ha vhone tshivhi tshi tshi ri henda ko vha ḓivha vhone kale vho vha tshi tou pfhi marita zwino vha vha tou pfhi vho marita mara ndo swika nṋe vho mbeba vha tshesesi vha shavha zwino ndo vha ṱoḓa ndo vha wana ma zwino hu tshe na u shavhana ndo swika tshivhi tshi a wana vana ni anavho safira hanefha bivhilini a rengisa tsini vha khou vhona nge kerekeni vhaṅwe vha khou rengisa vha tshisa dzitshelede dzoṱhe kha ri ḓo ri dzoṱhe vha tshi ḓisa dzoṱhe milenzheni ya vhaapostola vho anania vho safira vha rengisa yavho tsimu vho anania wa munna vha mbo ḓi thoma uri mufumakadzi wanga swithi ri nga spaisa yoṱhe vhafunzi vha nga delela nga maanḓa toḓa tshelede yashu yoṱhe vha vhoṱhe ni swithi ri tou ita hani izwo kha ri vheimo vhala vhafumakadzi vha dali vha khou amba ngoho habe mafunzi ano maḓuvha na mashamu o tou nembelela nga dzitshelede dzashu ha vha langana zwo ri a ri si yoṱhe vha tshi swika munna wa mudzimu ya mudzimu ambudza zwo hedzi havhavhi heyi ndi tsotsi ana khou dzhena nopfi vho anania petro a mbo ḓi vha vhudzisa tonga kana vha khou rera mbo ḓi litsha u rera e e bror vha ri tshelede ndi ene fhedzi ha vhafunzi ha tshei mani vhafunzi mani ha vhela tsimbi e ha yo rengisa mani kha vha ḓo to vhona mathausend ndi yeneyo fhedzi vha petro vha e e ela ela ela

hupfi arali ni yo tou pfha maipfi ene a songo ambiwa nae a mbo ḓi ri nga tshitiko gada a mbo ḓi fa nga maanḓa o waniwa nga tshivhi tshawe tsha u zwifha na u linga mbuya mukhethwa hupfi nga murahu three hours ngori keresefi dzone dzo dzi tshilapfa sini vhone vho no lila nga one hour after three hours vho sa fhira vha vha vha dzhena kwa kwa kwa kwa i tshi kha ḓi vha on service Nyom dzimari ngo tsotsi yo dzhena ke. Hafi sesi ala ḓa. Tsha ḓa wezi vha ḓa na shumayo tsotsi ko sedza no dzeti vha gai na. Ko to dzulela gai ndi sa vha vhone. Vho Petro vha ri eh sesi we. Eh vho mme anani. Vho vhona mukala hafha matsheloni vha tshi ḓa na tshelede, tshelede ya hone khea. Eh ndi yeneyi fhedzi. Tsha ri eh eh dedi vhafunzi angoho ha mudzimu na maanḓa vhone. Hele sini yo rengwa. Ma 1000 khea. vho petero vha a zwa ngori vhone na mukala no tou langana u zwifhela miya mukhethwa thi sisi kuti mwana ava va mukala va gai na vone vova va sa pinduli na zwino vana mufumakadzi vha khou sokou rali maṱo tshivhi tshavho tshi khou ṱoḓa vha wana u si kale petero a ri zwi amba uri vhiwe no tou langana thi zwino zwino zwi petero a khou vha khou pfa kikitikitikitikitikiti hasi vha khou ipfea kikitikiti ndi vhaṱhanga vha khou vhuya u bva u sita munna wavho thisno kale wo tshi lovha hu si na motshari u lovha ndi gwelwa zwezwo wa vuwa nḓilani too bad zwino kwakwata kwakalapfe vha khou pfa ikokela ndi vhaṱhanga vha khou bva u vhulunga mukala wavho vho lovha matsheloni nga u zwifha vho ana vho swafhira vha sa fhindula na vhona ah! kana zwikete zwa tevhukana vhanna vha zwi vhuyedzisa vhudzoni yazwo vha vha hwala vha mbo ḓi vha gwela listen to this ri khou amba nga zwa uri mini tshini tsha u tshi awani vho anania na vhosafi vha funa vho ḓa vha ri no ro sia iṅwe nyana ri khou nyago u extenda nnḓu yashu ro sia iṅwe nyana ri khou nyago u rengela ṅwana baisitiri vhone vho kanya u zwifha vha ri ndi yeneyo fhedzi i ri ndi ni vhudzise vhatendi vho anania na vhosafira vho fela kerekeni zwi amba uri kerekeni hu na mathada hafha fhedzi zwi amba uri nga ngomu kerekeni ya mudzimu hu na zwivhi nahone ri khou amba kerekeni yo thoma mani kerekeni yo thoma ya vhopetro vhanna vha mudzimu i tshi kha ḓi tou bvo thoma kereke a vha dzheni tshivhi tsha vha tsho dzhena nga ngomu henefha mara tshivhi tshi a u wana wanani ana sa firela tshelede vha itswa a vho ngo tsha iḽa a ri ḓivhi yo sale tshi ḽiwa nganyi ngori a ho ngo pfi ndi tshifanyiso ndi ngoho iḽani vhala vhathu vha muḓipfi u sale tshi ḽiwa nga mashaka mbudziso yanga khe na vhone ini ni tshila hani vhone vha tshila hani arali vha tshi tshila vha tshi ita zwivhi hei mfuselo yo ḓo vha humbudza zwa uri kha vha zwi litshe hezwo zwithu ngori tshivhi tshavho tshi ḓo vha wana tshivhi a tshina ndavha uri mutendi kana u rabela badi kana u na lutendo badi kana u na anointing badi kana u na mini badi arali wa tshi ita tshi tshi bebiwa ndi tshivhi a huna tshivhi tshikhethwa a huna tshivhi tshine tsha vha harmless a huna tshivhi tshi si na khombo vhone vha mbudziso vhafunzi zwi amba uri wo ita tshivhi afha kha ḽifhasi wo tshi ita wo tshi ita hu tshena u shavhela let me tell you this ndi bulege nthihi fhedzi ine wa shavhela hone tshivhi a tshi u tevheli one a si new york a si london a si washington ndi bulege nthihi fhedzi ine wa shavhela hone tshivhi tsha hona wa tsha tevhela tshi sokou swika tsha ri ba sop hafho fhethu hu vhidziwa upfi malofhani a jesu kha ri ḓo vandela mulena zwanḓa bulekeni yeneyo upfi ndi malofhani a jesu arali hu na bulege nthihi ne tshivhi tshi nga si u tevhele tsha u wana tshi a u shavha ndi malofhani a jesu a si kerekeni a si tilaleloni a si ndovhedzoni tshivhi tsha u tevhela ndovhedzoni tsha u tevhela tshilalelo tsha u tevhela vhufunzini mani tsha u tevhela tshivhi kana gai kana gai kana yunivesithi kana wo no tou vha dokotela tsha u tevhela mara arali wa nga shavhela malofhani a jesu ha wo ponya iwe ha wa shavhela malofhani a yesu wa ponya ngauri ipfi ḽa mudzimu ḽi ri ri tshivhela kha yone yo thoma ndima yo thoma verse 7 iri arali ri tshi tshimbila tshedzani sa ene e tshedzani ndi hone ri vha tsii naye malofha a yesu kristo murwa wawe a ri ṱanzwa zwivhi zwoṱhe kha ri ḓo vhandela murwa na zwana u tshimbila tshedzani ndi mini na u tshimbila tshedzani musi ndi tshi tshila nga ipfi ḽa mudzimu ngauri davida uri heli ndi tshedza tsha milenzhe yanga arali wa tshila vhutshilo hau u tshi vhutshila nga u tevhedza zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa amba u tshimbile tshedzani ende wachimbire tsedzani a u tsha dzhena zwivhini u sa dzheni zwivhini sathane a nga si ite tshithu ma- zwivhi zwi nga si ite tshithu ibulege nthihi fhedzi u vhidzwa pfi malofhani a yesu wa shavhela hone u safe

bulege ndi nthine wa shavhelano ya tshila ṅwana wa mudzimu ndi fhethu no pfi malofhani ya jesu henefho fhethu a u shavheliwe nga muṅwe iwe muṋe u funa u tou shavhela nga dzala ḽa mudzimu ḽi ri vho dzuliwa zwiḽiwa lu nga madekwana ndi vhathu vha fumi na vhararu u khou ḽiwa khou ḽiwa zwivolovolo u khou ḽiwa zwiḽiwa zwavhuḓi nga maanḓa fhedzi hezwi tshi khou ḽiwa sathane a dzhena a sedza a sedza petro hai ḽi ḽi nga si tende bartolomeo ya ṱhoho yo mma ḽi hai ḽi ḽi a bora ndi nga si vha ḽa tende ḽi mateo e he ha nathaniele o hu johane nga fhaḽa hai tshino tshi nga si tende tshi yakobo hai

kha vha ri ṱavhanyela johannes 13 2 yohane 13 verse 2 kunya kwa to ivhala iri ṱavhanye ri a fhedza zwino khou amba nga zwo tshivhi tshaho tshi ḓo wana johanne 13 verse 2 vha tshi khou ḽa alala muṅwe na muṅwe ivhala o i wanaho kha vhala

sathane o vha o no longa ngomu mbiluni ya yudasi o no longa mini muhumbulo wa mini wa uri yudasi kha rengise vhafunzi vhawe hu tshi khou ḽiwa sathane ḽa munanga ḽa ri ḽa u posa muhumbulo wa dzhena wa rwa ṱhoho wa dzhena nga ngomu vhuluvhini yudasi a phoḓa muhumbulo khoyi rengisa vhafunzi vhawe munna ri papa he rengisa vhafunzi a vha sedza vhafunzi vho dzhisa vha khou ḽa lefhala vha khou ḓi ḽa vha khou shenga vha khou shenga vha khou shenga tshitesa vha sedza ra ende eh, mani ende eh, nṋe ndi nga vha rengisa mani ende eh, ndi nga wana tshelede yavhuḓi mani ende mani u vha rengisa ende mani houḽa muhumbulo o vha a si nawo nga matsheloni o vha a si nawo nga masiari wo ḓisa nga sathane nga madekwana imani ni vhudze tshivhi tshi na hune tsha thoma hone tshivhi a tshi sokou thomani tshi thoma as a thought tshivhi tshi thoma sa muhumbulo a huna tshivhi tshi no sokou thoma a huna muthu ane a nga ḓiwana nḓuni ya muṅwe munna a wa munna na ene a ḓiwana nḓuni ya muṅwe ri tshi ni mina ri thi ḓivhi ndo dzhena hani na masina afha ndi gai no zwi thoma sa muhumbulo muhumbulo wa hone iwe wa u ṱanganedza wa u funa wa u alamela wa meditator sathana ḓisa mihumbulo a u pulanisa uri nga tshi ḓisa ni tshivhi tsha hone u swika iwe muṋe u tshi takuwa nga milenzhe yo mivhili wa ya haningei musadini ono ula wa swika wa vula mulomo wa amba iwe muṋe vhaḽa vhona vhone ṱhoho yo oma ndi u tenda mara zwi thoma nga muhumbulo vha zwi sedzedza vhuḓi zwivhi zwoṱhe zwine vhathu vha ita zwi thoma as a thought thoma sa muhumbulo no no tshi bva kha sathana a si sathana o no itisa vhathu zwivhini sathana o to ḓisa muhumbulo a ḓiṱuwela iwe muṋe u ḓo sala tshi vhonana nazwo tshi ita sikoi u khou ḓo ku ḓishenga tshimila mara ono vha na ḓitsho hafha ṱhoni yawe ambula vhafunzi u rengisa vhafunzi u rengisa vhafunzi nda wana tshelede nda renga sutu ntswa ngoho vha ḓo tou shona vha vhathu vha ḓo mangala uri tshi vhole muholo wo fana wa nṋe ndi tshi khou vha fhira na a zwino ndi na extra income ndi uri afha zwi tsho naka nga maanḓa murena vha mu sedza zwone a ah, uḽa munodzi ulwa mavhana ivowe o dzhenwa nga muhumbulo ba mbo ḓi ri vhe hu na muṅwe a fhana ḓo nyambulo vhathu vhoṱhe dinyonoyo dinyono nga vha rengisa neo dinyonoyo ene a maduna a khou nyaka u mu vhona mbo ḓi mu vhulaya sa tou rengisa vhafunzi vhashe pfe vha ḓibusa vha busa vha busa juda zwi ḽisi vhudzisa ḽa soko fhumula ha vhaṅwe vha tshi dzisa tshi vhusa vha tshi vhusa khatshi sokola a ri khou amba ini a ri khou amba ini a mbo ḓiri wa yenda ḓo thotha nda mu ṋekedza kugabui nda mu ṋekedza tshi tshiburotho tshipiḓa tshawe ndi yena ndo nyambulula juda sa soko rali maṱo vhafunzi vha mbo ḓi thotha ndi nga ndi a vhu vhona vho vhu fara vhurotho so vhathu vha ḓo nyanga vhona zwi ḓo ṋewa nnyi vha mbo ḓi fhirisa tshanḓa vho petro na vhaṅwe si tshila tshanḓa tshi khou ṱuwa kha judasi judasi ene muṋe ngauri o vhono dzulwa a mbo ḓi dzhia a mbo ḓi ḽa judasi vho funa u bva a shavha ri e vha khou fhanyi sorry a mbo ḓi shavha fhambana nazwo mara judasi ngauri o vhono vhona u muhumbulo wavhuḓi a namba for ene a nambe a zwi ite mara tshivhi tshawe tshi ḓo wana judasi nga moyo ambo ḓi bva ambo ḓi gidivha asika wana vho dzula hanengei ambo ḓi vha ṱalutshedza ndi nga ni rengisela vhafunzi so so so so so vha mbo ḓi ni nga mpha vhugai vha mbo ḓi langana vha mufha ambo ḓi nitevheleni a si fhela vha kwa getsemane vha swika wana vhafunzi hanengei na vhopetro na vhaṅwe ambo ḓi ambo ḓi vha vho rengisiwa yo sikare ane nda mu khisa ndi yeni ni mu fare a tshi to khisa yezo yezo vha ri ha yudasi ndo ambulula murwa muthu nga khise na washu vari mungana wanga khonani yanga ni tou rengisa murwa muthu nga khisi na zwi ita sona kopfa zwi khou takadza nga maanḓa nga hafha u na tshelede hu zwaka nga hafha murahu hu tshelede nga nga vha rengisa vhafunzi zwi khou ḓifha nga tshifhinga tshenetsho mara bivhili ḽa tshi vho vhona zwino yesu vha khou itiwa vha tshi rwiwa vha tshi tantani u pfi a ṱuwa ngo gidima a tshi humisela tshelede magalani ngeri tshelede tshelede ya vheiwa ni tshi wana wa vhathu vhala vheyenda thanga vhathu vha no penga vha ya sibadela vhapengeli fhano kerekeni oda ari kwamba vanoje tshelede yavo valiche vafunzi vanga vaya ndi vafunzi vavo zvino wavarengisela mini narikojiya wolenga nga maanḓa fyajela tshelede aposa ni fhala vhala vhakala vha mbo ḓi kumbela tshelede vha ri tshelede yo renga malofha i vhewe a i ṱanganise na muṅwe munikelo a ri tou renga tsimu na zwino ri tshi ya yerusalema henefhala nnḓa muḓivha yerusalema i yone tsimu yone na ṋamusi i kha ḓi pfi hakaldema a si ṱole tsimu yo rengaho jesu i kha ḓi vha hone mara judasi tshivhi tshawe tsha mwana tshelede yone ongo iḽa pfhi mbo ḓi ṱuwa ya luwani luṅwe sathana ḽa ri hei ḓi a tshaṱuwa vhafunziwa vha tshi ḓo zwi ndi vhone vho rengisaho vhafunzi vha ḓo titani kha vha ḓivhulaye mani a vha ṱavhanye mani na vhatsina vha ofha vhone kha vha ḓipose kha vha ḓipose muthu ndi wo fa luthihi kha vha mbudze shango ḽi ḓo ri mini vho vha tshimbila vha tshi rera vha tshi ro rumuwa nga jiso nga jiso so ṋamusi vhathu vha vhone vho mu rengisa vhathu vha ḓo kha vha ḓivhulaye henefho nda jerusalema hu na luwa luhulu luhulu ndi henefho judas a ḓiposa hone vhaṅwe rono ya rono hu vhona munna bonya maṱo a ḓiposa hu pfi a tshi khou ḓiposa a tshi wa thumbu yawe ya rwana na lubondo lwa lwa lwa luwa ya phamuwa ya thuthuba upfi muḓi wa jerusalema wa ṱhori ho thuthuba dzhilo ho sa tou vha na bomo vho ḓo ri ndi bomo masina ndi thumbu ya muthu tshivhi tshau tshi a wana songo tshila ni tshi ita zwivhi vha songo tshila vha tshi ita zwivhi ni songo tshila ni tshi ita zwivhi kha ri ime nga milenzhe yashu songo tshila tshi ita zwivhi vha songo tshila vha tshi ita zwivhi ende tshivhi a hu na tshiṱuku teaspoon i na poison na boḓelo ḽo ḓala nga nga poison ino ndi poison dzoṱhe zwone kana vha nga si ri ya teaspoon a si poison ndi anwa ndi vho amba arali dzo fhelela poison ndi poison tshivhi ndi tshivhi khonani dzanga ende yakobo u ri na arali kha kha wa kha u tshi khou ri khou tevhedza mulayo wa mudzimu wa khakha muthihi zwi fana musi u sa tevhedzi na mulayo na muthihi u khou nyagamba zwo ri mini khonani dzanga a hu na zwivhi zwa vhatendi zwine zwa vha tolerable ndi uri zwivhi zwine zwa konḓelelea so ha vha na zwivhi zwa vhahedeni zwi no bora badi no tshivhi ndi tshivhi ende hei mvuselelo it has come to save somebody